Wel, helo a chroeso i Rownd y Ford. Fel chi'n gallu gweld, mae Alun yma, mae Aaron yma, a heno mae Gwilym Tudur uh, gyda ni, sydd, ers i ni weld chi diwetha, Gwil, wedi, well, wedi priodi i ddechrau, wedi symud i Aberystwyth, a wedi dechrau fel um, gweinidog. yn, uh, yn Seion Baker Street ac yn, yn Halabon. To, good job o fi wedi uh, cofio no. uh, adio hwnna mewn. Uh, Wel, ti wedi gwneud mwy, ti wedi gwneud mwy na ni gyd ers, uh, ers i ni weld ti diwetha gwyl. So, llongyfrchiadau ar, um, well, ar briodi ac ar, uh, ar ddechrau yn, uh, yn Aberystwyth. Yn edrych ymlaen i glywed um, sut mae pethau'n mynd. Uh, yna. Uh, unrhyw links gyda chi Aberystwyth, Alun ac uh, Aaron? Unrhyw links? Uh, uh. Lawr yn dweud na, ond mae wedi prodi rhywun o Aberystwyth. So mae hwn... hwn, hwn bach yn lledr. Mae'n teimlo tipyn bach fel rhywbeth nes ni editio mas, ond ni'n mynd i adle mewn. So, uh, Aaron, unrhyw, unrhyw links i Aberystwyth o gwbl?
Dwi'n cofio. Wel, dim ond links sirol. Ond... Yy... O ie, ti'n dod o Geredigion. Mae hwnna'n, hwnna'n yeah. eitha. Wel, nes i mynd i'r coleg yn Aberystwyth, a nes i cwrdd â'n rhaeg i yn Aberystwyth, ac uh, a lot o ffrindiau fi yn Aberystwyth. Mae'n lle um, arbennig uh, iawn, really, yn fy mywyd uh, i. Wel, mae gen i cwbl o gwestiynau um, Jyst i ddod i'n nabod ein gilydd, wel chi'n gwybod nawr, ni'n gwybod chi, chi ond really yn gwylio ar gyfer y cwestiynau yma. Uh, ar y dechrau, ni ddim yn twyllo'n hunain. So, um, mae gen i fi, fi'n mynd i ddechrau off gyda cwestiwn. Nawr, mae Mae fi a Alun, i ni'n um, cael cyfarfodydd uh, henuried ni um, am chwech o'r gloch ar bore di llun. Chymod, achos dyn ni'n um, sensible people. Ac um, so bore, pob bo, chwech o gloch bod i llun, ni'n cwrdd am cyfarfodydd hyniried ni um, yn McDonald's. Ac uh, ar hyn o bryd, mae rhaid i ni peidio eistedd mewn, wrth gwrs. Um, ni, Mae'r ddau ni, ni'n mynd trwy y drive-through, a wedyn dyn ni'n siarad yn y car park. Dyna sut mae'n uh, gweithio ar, ar hyn o bryd. A, a bore yma, o'n i'n aros i Alun yn, yn y maes parcio, a um, nes i text o fe'n dweud, oh, fi'n mynd i fynd round y drive-through. A nes i sôn, oh, mae'n swnio fel round y ford. So, ni'n mynd i chwarae round o round y drive-through. So, y cwestiwn yn syml yw, beth yw eich hoff drive-through experience. A ewch i wneud beth yw'ch hoff drive-through, a wedyn eisiau sort of manylion ar hwnna uh, hefyd. So, Alun, er i dechrau ti, hoff drive-through?
Wel, wrth i siarad am drive-through experiences, na, yr un ddath i meddwl fi oedd worst drive-through experience fi, oh, erioed. Ie, okay.
yeah, sorry, rhoi dampener ar y beth yn syth, ond um, ti am mis yn ôl, Es i trwy drive-thru KFC gyda Elen, a o'n i'n gobeithio cael un o'r vegan burgers, cos maen nhw dal yn blasu fel KFC. Uh, went through the drive-thru, di gofyn am y vegan burgers, ddim eto yn ôl ar y menu, o'n nhw'n rhedeg reduced menu. A nath Elen gweld y tristwch ar yng ngwyneb i, a wedyn nath i troi ato fi, a jyst mynd, gei di QER os ti eisiau. Oh. Ond it was a trick. Sut?
Sut?
Wel, dwi'n vegetarian, nag yw i. A oedd e'n tric i trial cael fi bita cig a bradychu Elen yn ei vegetarianism hi. Oh, right, oh, sorry, o'n i'n yeah. deall beth oedd e. O'n i'n meddwl bod rhywbeth o prank mynd i fod. Na, na. So nes ti ddim cael e? Neu nes ti gael e? Na, es i trwy'r drive-thru ond ddim cael unrhyw beth, o'n i'n Oh, mae hwnna'n awful. Just, a ti'n gorfod gyrru heibio'r ffenest a just sort of cuddio a just mynd yeah. sort of fel... Yeah, yeah, all right, cool. A Aaron, beth amdano ti? Beth yw hoff uh, drive-through experience ti? Wel, os ni'n sôn am drive-through experience, byddai rai fi wneud mwy na thebyg pan o'n i'n byw yn Llansanan, Yym nes i yy fynd sawl tro gyda Siôn Morris a Hannah Morris ar adege i yym i McDonalds i'r drive-thru yn McDonalds Abergele. Hmm. A yym beth o' Siôn yn amal yn gofyn i fi neud fel bod fel bod e'n ca'l y fraint o um, nôl y stwff oedd y refersio trwy y drive-thru o'r McDonald's. So ni'n joio gallu neud hynny, wedyn oedd just sioc llwyr y gwyneb i bobl oedd yn sefyll chi. A wedyn, um, ond o ran fel fy hoff drive-thrus ar hyn o bryd, ddim bod fi wedi profi un, wrth gwrs y coronavirus drive-thrus, y testing centres yw'r... O oh, ie, yeah, mae nhw'n drive-thru, nag yn nhw, y coronavirus test. Dyna'r rhai gorau yn y gyd. Dwi ddim wedi, na. Has unrhyw wedi bod i'r coronavirus drive-thru? Wel, nes i, nes i bron iawn fynd i'n ar, ar ddamwen, dweud gwir. O'n i'n mynd i adeilad, adeilad y cyngor yn Aberystwyth yn ôl bins ailgylchu. Ac um, yr adeilad cyngor, mae'r dde, ond um, mae'r testio ar y chwyth ac wrth gwrs eisiau i'r chwyth a dyma'r dyn yn yn dweithio fi, na, dyma'r Covid centre, felly nes i droi, nath nhw droi rown. Mae hwnna yn rhywle ti ddim eisiau benni lan ar, ar ddamwa, neu fe, the Covid centre. Wel, actually, mae ma dau o plant fi wedi cael Covid tests uh, so far. Uh, Fi'n fi falch i wedi wrthych chi bod nhw wedi ffeilio'r test yn llwyr ac um, a wedi bod yn, yn, yn negatif. Ond so maen nhw wedi bod i'r drive-thru ond, ond alaw nath mynd â nhw, dwi ddim wedi bod uh, Dwi ddim wedi bod lawr ran y Liberty Stadium uh, eto, er ar un pwynt o'n nhw eisiau fi fynd i Llan Elwedd i gael test. No. Ond, ie, uh, yeah, wel, fydde hwnna wedi bod yn neis i fod yn onest. Unrhyw trip and treat ar hyn o bryd, neu gyda. Ond, uh, wnaethoch chi weld yr um, test centre yn Ton y Pandy, ac oedd rhyw fwy wedi gyrru o Kent? Er mwyn cael test. Oedd y tîm, oedd y reporter yn dweud bod 70% o'r tests y diwrnod o hynny yn Ton y Pandy wedi dod o Loegr. A nuts, ni yw e. Ond, uh, yeah, fi'n credu hwn y tro gyntaf ni actually trafod y virus ar, ar y podcast. Ni, uh, ni ddim wedi gwneud uh, tan, tan hynny. So, Gwynne, beth amdano ti? Na, ti'n byw yn Aberystwyth, a fi'n siarad meddwl, Dim ond yeah. un, dim ond un drive through Sienna Aberystwyth fi'n credu, dwi'n iawn? Wel, dwi'n deud nath ni yrru i adeilad y cyngor yn Aber, ond, wel, yng Ngwraeg fi'n gyrru, dwi, dwi wedi pasio am prawf eto, so dwi fy hun erioed wedi bod mewn drive-thru. Felly, um,

Um, ond, uh, na, wel... So, ffillet, felly? Ffillet.
Os ti'n mynd i fynd ar ôl hynna, Gwyl. Wel, ia, ti'n ti gwybod gywir, Aled. Ffillet mm. o fish. fish. O fish. O fish. Ie, mae hwnna fel, fel fi erioed cael un o'r ein ad. Neis,
Fan mawr o bysgod a fy hoff fwyd, mae rhaid mi ddweud, yw, yw sushi. Um, ac, um, oh, nawr te. Yn Japan, mae gen nhw um, drive-through sushi. Oh. Um, yn ôl y sôn. Ac um, dwi'n deheu o fod diwrnod pan fydd un ohonyn nhw'n agor yng Nghymru, ond dwi'n siŵr pa mor fi an fydd y diwrnod yna'n dod.
Ddim yn siŵr os bydd hwnna'n Aberystwyth i fod yn... Dwi'n meddwl fa- dwi'n meddwl falle bod. Yym, I fi, drive-through fi, wel dwi wedi bod mewn drive-through anhygoel o ddiddorol dweud y gwir. Pan nes i mynd i Oklahoma yym nes i mynd i drive-through bank. Fel chi'n mynd mewn a wedyn chi'n meddwl, fel mae'r sgrin bach yn McDonald's chi'n fel siarad iddyn nhw. ac um, chi'n neud popeth chi eisiau neud, a mae yna fel tiwb bach yn dod o'r to, so os ydych chi eisiau cymryd arian mas neu beth, mae chi'n rhoi eich card yn y tiwb, a mae'n seithi lan i'r banc, a wedyn mae'r arian yn dod nôl lawr yn, yn y tiwb yma, ie, yeah, oedd e'n... Um, Oedd e'n uh, rhyfeddol, di fod yn onest. Ie, yeah. mae'n syniad eitha da, fe, I suppose, ond... Um, Er, jyst gallu gwneud y car tendwyd. Ti ddim really angen yn, y cash. Ond, ie, uh, yeah, oedd hwnna'n brofiad. Ond nhw'n lyfio drive-thrus yn Oklahoma. Doedd yeah. ddim yn cerdded unrhyw le, dim pafin, dim byd. O'n nhw'n just yn, ti'n modd, drive-through tattoo parlours. Na, dy hwnna, dy hwnna ddim yn wir. Ond, um, ond ti'n modd, pob math o bethau. Iawn, wel dyna ni, ni di, ni di chwarae yn rownd cyntaf o'r rownd y drive-through, a newn ni weld lle ewn ni rownd wythnos nesaf falle. Uh, Alun, fi'n credu bod gen ti gwestiwn arall i ni.
Wel, ie, yeah, yn ein uh, cyfarfod ni bore yma, mae hwn mae'r episod yma'n cael ei, ar ei uh, recordio ar ddydd llun. Yn ein cyfarfod ni bore yma, bu Sia a Derek yn trafod un o'r podcast mae'n gwrando arno ar hyn o'r bryd. Beth enw'r boi? Um, uh, Rhys Darby. Rhys Darby o yeah. Flight of the Concords. Um, pethau eraill. Mae yn Jumanji a stuff yn credu. O, ie.
Ie, fi'n credu. Original neu remake? Dwi, dwi wedi gweld un ohonyn nhw. Remake. Nes i tyfu lam yn eglwys yeah. Caws Matau. So. yeah.
anyway, ar y podcast yma, mae ma Rhys Darby yn trafod uh, conspiracy theories Nawr, i, i chi wrandawyr adre, dyn ni'n uh, gobeithio y gallwch chi um, darparu cyfieithiadau eich hunain ar gyfer y term conspiracy theory, achos dyw damcaniaeth cynllwyn ddim gyda'r un fath o vibe iddo fe. Ond uh, y cwestiwn sydd gyda fi yw, uh, beth yw hoff conspiracy theories pawb? A fi'n dweud hwnna fel un sydd â dim diddordeb yn conspiracy theories o gwbl. So, uh, Gwyl, dechrau off. Wel iawn, wel, sgen i sgen i ddim lot o ddiddordeb mewn conspiracy theories, ond yy... Gallwch chi wneud e esgus, gallwch chi. Gallwch chi wneud e esgus ar gyfer y pod- y podcast. Wel wna i wna i siarad am un conspiracy theory. Iawn, ocê. Yym, nes i ddod ar draws, yym, wel, heddiw actually, nes i ddod ar draws y conspiracy theory yma. Yy, bod Prince Charles

trwy, trwy waed i, i wlad i impaler. Um, tywysog uh, Walicia sydd heddiw yn Romania, a dyn ni'n nabod Vlad i'n peile fel, fel Count Dracula heddiw, wrth gwrs. Mm. A ah. yna un boi o'r enw Ian Moncrief, uh, di sgwennu llyfr, uh, lle mae'n ma esbonio'r cysylltiad yma rhwng rhwng Prince Charles a, a Vlad the Impaler. Dwi ddim yn deitha chi brynu'r llyfr ond os oes gennych chi ddiddordeb, fedrwch chi hmm. wneud. Um, a bob pa, wrth gwrs, mae, mae Prince Charles yn mynd ar ei wyliau i Transylvania, um, yng nghanol Romania. A mae ngwraig i, wrth gwrs, yn wreiddiol yn dod o Romania. Um, felly, mae hwn yn un, mae, gen i, mae hwn yn conspiracy theory gen i ddiddordeb mawr yn y fe. Yr os ych chi'n mynd i Transylvania, mae pawb yn gwybod pwy ydy Prince Charles. Mae'n eitha weird. Um, a dwi ddim yn byw yn bell iawn. Fi'n dechrau credu. Fi'n dechrau credu yr uh, damcaniaeth yma, dwi'n meddwl. Yeah. A mae, mae Dien eitha agos i gastell, hen gastell, Vlad Impaler. Wow. Felly, dwi'n yn gwybod. Yeah.
Ti'n meddwl beth, Gwel, pan nes ti ddechrau sôn fyna, dweud, uh, dyn ni'n nabod Vlad di yn Pele, nes i gofio bod dy wraig di o Romania, a ni'n meddwl, o oh, waw, maen nhw actually nabod.
Vlad di yn Pele. Ond actually, fi'n cofio clywed unwaith bod y brenhines yn gwrthod bwyt y garlleg. Dwi wedi clywed hwnna, mae, mae ddim yn bit o unrhyw bwyd sy'n gyda garlleg yna, mae'n cysau fe. fel fedd y fampir yn. Ti'n gwybod? So, falle bod hwn jyst yn cadarnhau yr damcaniaeth. Ydy efe trwy y frenhines mae'n perthyn i Vlad, neu? Wel, nes i, nes i edrych ar hyn, a, a trwy um, y Queen Mother, y fam frenhines. Wel, ie, ie, felly. Ie, trwy ddi hi. Wel, gyd fi'n mynd i weid yw, Dim garlleg yn y teulu frenhinol. Mae'n ma pwyntio. Mae'n pwyntio yn un ffordd. Na gi. Ie. Mm. Yeah. Yeah. Dim dan y ti, Derek. Be am dy, dy hoff conspiracy theory di? Ie, yeah, wel, well, wnaethon ni siarad bor yma, do, am sut mae ma yna sort of conspiracy theory yn yr Beibl tipyn bach, yn y sens o'r, um, fel yr cysgodion o Iesu yn yr Hen Testament, chi'n bod, um, y syniad yma bod yr hen destament i gyd am Iesu, gallech chi weld e yn yr un sort of ffon, uh, mae'n mor diddorol yn y sens, a mae rhai pobl yn contestio fe ac yn y blaen, faint ohono fe sydd am Iesu, ydych chi'n mynd yr un bell gyda'r um, cysgodion a'r analis, ond dim, dim dyna hoff yn fi. Um, o, fi gyda dau, rydw i'n gallu cael dau. Un yw, ham fi'n ei nodiadau am hwn, mae gen i wedi pad fan hyn. Um, mae gen i... Dwi'n mynd o'r cwestiynau eraill, mae'n siŵr. Just on. Yr un cynnig, I've got the pen. Uh, un o'n nhw uh, yw um, am Owain Glyndŵr. So, ydych chi'n gwybod am yr un? Ni gyd yn gwybod yr, yr, y gwirionedd bod Owain Glyndŵr ddim wedi marw, a bod yn aros mewn, mewn ogof ar ein cyfer ni. Ac uh, a dwi'n o'r blaen, nes i tweetio, a fi'n credu mae'n hen bryd i Owain gadael yr ogof. Right? Ac um, o Dilwyn Robert Young wedi atgoffa fi, bydd, bydd oh, mae Owain mas o'r ogof yn barod ym, ym mhobl Cymru. Yn, yr, yn y ffordd mae Cymru yn dechrau dod, dod yn fyw, mae, mae hwnna yw Owain yn dod. Anyway, dim hwnna yw conspiracy theory. Mae'n y, y theori yw bod Owain Glyndŵr, chymod, chymod mae wedi diflannu, sy'n neb yn gwybod os pwy nath y farw neu beth hwnna, wedi treulio gweddill ei fywyd yn esgus bod yn mynach um, o'r enw Jack of Kent. A Jack of Kent yn sort of rhyw fath o, um, rhyw fath o tutor neu gyfnor yn teulu, um, lle mae fe, mae gyda fi fe fan hyn, teulu'r Scudamore family, Ac, um, a nath o just byw yna'n hapus gyda'i gyda ferch. A mae yna llyfr, mae, yna, mae dyn wedi sgwini llyfr, a fi ddim yn cofio beth yw yna, e, roedd fe'n y nodiadau. A fi wedi ordro fe off Amazon heddi achos fi fi isie gwbod mwy mwy am hwn. Jyst yn credu bod e wedi jyst dechre bywyd newydd a nath Owain Glyndŵr benni lan yn byw lot o'i fywyd fel Jack of Kent. Fi'n credu bod hwnna jyst yn uh, oh, wow. an amazing conspiracy theory. Yr ail un, jyst dim gan y conspiracy theory, wyth diddorol. Um, ni'n gwybod am Loch Ness Monster. Ni'n gwybod, wrth gwrs, am Teggy yn yn yy Llyn Tegid yn yn y Bala. Ond o'ch chi'n gwybod Cernyw gyda'i monster hefyd? Mae Cernyw, yn ôl sôn, ac yym mae 'na blynyddoedd o yym o o sightings, yym jyst o off off y coast yn Falmouth yn Cernyw. Yym a enw yr yym yr anghenfil fyna yng Nghernyw yw y Morgawr. Ooh. So mae'r Loch Ness Monster, mae Tegi, come on, Tegi, mae hwnna'n just yn awful i gwe. A wedyn mae'r ymo, ymorgawr yn, uh, yn Cernyw. Fi'n credu bod hwnna yn un... A, a beth sy'n rhyfedd amdano fe, mae'n edrych union yr un peth ar Loch Ness Monster. Yn y lluniau, just yn, uh, yn uh, absolutely anhygoel. Ond uh, mae yna lot o, lot o storïau amdano fe ar mor gawr. Felly, uh, rhyw ddydd, dwi'n mynd i fynd. Newn ni fynd, falle, newn ni'n podcast o fyna, falle. Ewn ni weld os allan ni ffindio y mor gawr ac yeah. uh, gwebydd mae'n uh, edrych fel. Nice. Rownd y morgawr. Rownd yr horn. right, Aaron, go ffynnu off. Wel, os oes unrhyw un dal yn gwrando ar ôl yr uh, monolog yna. Wel, well, actually, fi'n mynd nôl at Derek gyda fe conspiracy theory fi. Allai'n gweud bod e'n fy ffefryn, ond mae'n sicr yr un sydd wedi effeithio ar fy mywyd fwyaf. uh, yw y conspiracy theory bod fi wedi dwy'n yo-yo Derek pan oedd uh, oh, yeah. Derek wedi dod i'r gogledd. Derek, ti eisiau oh. sôn am dy theory? Wel, dim eisiau deud mwy, really. nes i prynu'r yo-yo yma, a nes i mynd â fe i'r gogledd, oedd steddfod yn y gogledd, ac o'n i'n aros yn y tŷ yma, a jyst digwydd bod y tŷ jyst nesaf i tŷ Aron Sian yn Pen y Groes. Ac, um, wel, nath yn mynd, nath yn mynd Nath e diflannu, y yo-yo yma, tra o'n i yna. Ddim yn gwybod lle nath e fynd. A wedyn, blynyddoedd wedyn, blynyddoedd wedyn, fel oedolion, nath Aaron unwaith dweud stori wrtho fi am, am y yo-yo yma. A sut oedd e wedi ffindio fe ac oedd e'n hyfryd, oedd e wedi chwarae gyda fe trwy ei blentyndod. Wel, Fi gyd yn gwybod Yo Yo pwy oedd hwnna, neu chi'n mynd. Yo Yo fi. So, um, fi wedi sgwyd cerdd amdano, actually. Felly, na i roi y cerdd ar ddiwedd yr episode. Na i, uh, a, llyfaru fe i chi ar, ar y diwedd. Ie. Yeah. Alun, mynd amdano ti. Ni ddim... O na, ni wedi... Na, ni ddim wedi clywed i'n ti, ydyn ni? Na. Na.
Na, dwi ddi- dwi ddim yn huge fan o conspiracy theories, dwi jyst yn lyfio rhei ridiculous. Um, fel, dwi'n lyfio fel lluniau o celebrities sydd yn edrych fel pobl eraill. Mm. Um, a dwi'n dwylio ar celebrity sy'n edrych fel pobl hanesyddol, so fel llun o'r celebrity, llun o'r person yma o'r uh, amser a fi. Ond dwi'n lyfio rhai ynglyn â Nicolas Cage, mae jyst yn boi ffynnu. Um, a mae yna ma conspiracy theory bod Nicolas Cage yn, uh, hefyd yn vampir. Um, Ooh. os mae'n edrych yn identical i ryw fwy o'r, uh, or 18th century. O wedyn, maen nhw'n um, ma nhw wedi cyfweld y fe, mae'n debyg, a mae Nicolas Cage yn dweud rhywbeth fel, last time I looked in the mirror, I could see myself. So mae'n oh. yn shutio lawr hynna. Felly maen nhw'n meddwl bod e'n vampir, oherwydd mae'n edrych fel rhywun o'r deunawfed ganrif. A Immortal yna. Mm. Dyna rumour. Siwr am hwn. Dwi'n siwr am hwn. Dwi actually yn... Fi actually dechrau lyfio conspiracy theories. Fi ddim really bod, bod mewn iddyn nhw o'r blaen, ond... Uh, ond ie, yeah, fel, dwi, dwi actually yn credu bod Michael Jackson dan yn fyw. Fel, hwnna'n un dwi'n... Uh,

a bod neb gyda neb gyda unrhyw fath o ddiddordeb yn beth ni'n trafod anyway. So, um, Gwyl, ni wedi gwahodd ti heno i, um, i darllen i ni ac i um, rannu tyn bach am yr, uh, am y darlleniad. So, na, na, na ddim dweud dim mwy. Uh, Gwyl, drosodd i ti a gei di gyflwyno ein uh, pwnc i ni heno. Gwych.
Yy, diolch Derek. Yym, o'n i'n meddwl heno byswn ni'n gallu cael sgwrs yy bach efo'n gilydd am un o ddamhegion yy Iesu, yy dameg o'r enw dameg y gwas anfaddeugar. Yym, ond cyn i ni falle dod at y ddameg, o'n i'n meddwl bod e'n beth da bod ni jyst yn meddwl ynglŷn â beth yw dameg. Yym, oherwydd dydy dameg ddim yn air Cymraeg yy cyfarwydd iawn, dych chi ddim jyst yn mynd lawr y stryd a rhywun yn deud yy dameg. Yym, wel, dameg ydy stori yy llawn o ddarlunie o'dd Iesu yy yn 'i ddefnyddio wrth bregethu yy yr efengyl. Yy a ma' Iesu'n defnyddio y storis yma i ddysgu pobl Dduw, ei ddisgyblion, uh, am deyrnas Dduw, am y ffordd uh, mae Duw yn teyrnasu dros ei bobl e. Uh, mae un person, uh, a dwi'n licio hyn, ydy dweud na dameg yw stori ddeiarol uh, gydag ystyr ysbrydol. Ond uh, mae yna rei pobl, pan maen nhw'n disgrifio damhegion, maen nhw'n jyst yn disgrifio fe fel rhyw stori really syml, fel rhyw math o stori plant math o beth. Ond mewn gwirionedd, mae'n a lot mwy na hynny i uh, ddameg. Er y mae Iesu yn defnyddio'r damhegion um, i weld pwy sy'n gwrando go iawn arno fe. Uh, mae'n defnyddio nhw i, i wahaniaethu mwy neu lai uh, rhwng o bobl sy'n derbyn e uh, a'r bobl sy'n yn gwrthod e. Ac os ydych chi eisiau uh, dysgu mwy ynglyn â be ydy dameg, mae Iesu yn esbonio lot gwell na fi. Uh, Mathew, uh, penod 13, adnod 10, 17. Um, a be mae Iesu yn dweud ydy bydd rei pobl yn clywed y damhegion, byddwn nhw'n deall nhw, byddwn nhw'n derbyn Iesu a tyfu yn ei ffydd, ond bydd pobl eraill yn clywed y damhegion um, heb unrhyw syniad be maen nhw'n ddweud. um, a, a cerdded i ffwrdd o Iesu Gris. Felly mae damhegion yn gwahaniaethu rhwng pwy sy'n derbyn a pwy sy'n gwrthod uh, Iesu. Felly, o'n i'n meddwl edrych ar y ddameg o'r enw dameg y gwas anfaddeigar, um, a mae Mathew penod 18 a'r nodau 21 i 35. Felly, yna i ddarllen e i ni o Beibl.net. Gofynnodd Pedr i Iesu, Arglwydd, sawl gwaith ddylwn i faddau i frawd neu chwaer sy'n dal ati i bechu yn fy erbyn? Gymaint â saith gwaith? Atebodd Iesu, Na, wir i ti, dim saith gwaith, ond o leia' saith deg saith gwaith. Dyna sut mae Nefol yn teyrnasu. Mae fel brenin oedd wedi benthyg arian i'w swyddogion ac am archwilio'r cyfrifon. Roedd newydd ddechrau ar y gwaith pan ddaethon nhw â dyn o'i flaen oedd mewn dyled o filiynau lawer iddo. Doedd y swyddog ddim yn gallu talu'r ddyled, felly gorchmynnodd y meistr i'r dyn a'i wraig a'i blant gael eu gwerthu yn gaeth weision, a bod y cwbl o'i eiddo yn cael ei werthu hefyd i dalu'r ddyled. Syrthiodd y dyn ar ei luniau o'i flaen a phledio, Ro amser i mi, ac fe dalaf i'r cwbl yn ôl i ti. Felly, am ei fod e'n teimlo trueni drosto, dyma'r meistr yn canslo'r ddyled gyfan a gadael iddo fynd yn rhydd. Ond pan aeth y dyn allan, daeth ar draws un o'i gyd-weithwyr oedd mewn dyled fechan iddo, Gafaelodd ynddo a dechrau dagu, gan ddweud, Pryd wyt ti'n mynd i dalu dy ddyled i mi? Dyma'r cyd-weithiwr yn syrthio'r eilyniau a chrefu, Rho amser i mi, ac fe dalai'r cwbl yn ôl i ti! Ond gwrthododd y dyn wrando arno. Yn lle hynny, aeth â'r mater at yr awdurdodau a chafodd ei gyd-weithiwr i daflu'r carchar nes gallai dalu'r ddyled. Roedd y gweision eraill wedi ypsetio'n fawr pan welon nhw beth ddigwyddodd, a dyma nhw'n mynd ac yn dweud y cwb, cwbl wrth y brenin. Felly dyma'r brenin yn galw'r dyn yn ôl. Y cnaf drwg, meddai wrtho. Nes i ganslo dy ddyled di'n llwyr am i ti grefu mor daer o mlaen i. Dyle ti ddim maddau i dy gyd-weithwyr fel y gwnes i faddau ti. Roedd y brenin yn gandryll. Felly gorchmynnodd dalu'r swyddogion, daflu'r swyddog i'r carchar i gael ei arteithio nes iddo dalu cwbl o'r ddyled yn ôl. Dyna sut bydd yn nhad Nebol yn delio gyda chi, os wnewch chi fadde'n llwyr, os na wnewch chi fadde'n llwyr i'ch gilydd. Felly, be mae Iesu'n dysgu ddisgyblion yn y ddameg hon, yn, yn syml iawn, ydy sut dylen nhw fadde i eraill. Yym, a mae'n cychwyn efo Pedr yn gofyn yy cwestiwn i Iesu, faint o weithie dyla i fadde rywun? Ag ateb Pedwyr y- Pedr yw, wel, saith gwaith. A wedyn ma' Iesu'n dweud, wel, na, 70 yy seithwaith, dwi'n meddwl 490 o weithie o hynny. Yym, ond be' ma' Iesu'n dweud mewn gwirionedd ydi, dylen e ddim fod terfyn yy ar yy faddeuant y Cristion. A wedyn a roi'r stori yma um, i esbonio uh, be mae'n feddwl. Ac y brenin yn y ddameg yw Dyw wrth gwrs, um, a'r gwas yw, yw ni. Um, fel y gwas yma, dyn ni mewn dyled enfawr i ddew oherwydd ein pechod ni. Yy a mae'r dameg yn dweud yy bod dyled y y y gwas tua 10,000 yy o ddarne o arian. Wel oedd hwnna tua gwerth cyflog yym 200,000 o flynyddoedd o waith. Hmm. Mae hwnna'n ddyled eitha yy massive. A da ni mo'n dyled massive i Dduw, a a fel y gwas yma, 'sa'm ots faint 'dyn ni'n trio, Um, so ots beth yn ei wneud, fedrwn ni ddim clirio'n dyled ni um, ar rif awr. Ond beth sy'n anhygoel ydy bod y brenin yn y ddameg yma uh, yn madde dyled y gwas. Ac wrth gwrs i ni, uh, mae Dyw wedi trefnu ffordd i faddau'n pechodau ni uh, trwy farwolaeth Iesu ar y groes. Um, a wedyn mae gweddill uh, uh, y ddameg jyst yn mynd ati i esbonio y ffordd dyn ni fod ymateb i'r maddeiant yma. Um, sylwch, edrych y gwas yma, mae ma, ma nuts be mae'n neud. Mae'r brenin di maddau dyled masif, 200,000 um, o blynyddoedd o gyflog. A mae'r gwas yma'n ffeindio boi sydd efo dyled eitha bach, gant o ddarnau arian, ac yn lle maddau iddo fe, mae'n taflu fe'r carchar. Um, ac wrth gwrs, nid dyma'r ffordd i ymateb i faddeuant y Dyw. Um, gan bod Dyw wedi dangos maddeuant mor fawr tuag atyn ni, uh, dylen ni o'n fodlon uh, maddau bobl am y dyledion llai uh, sydd gennyn nhw i ni. Felly, dyna pit stop tour bach no, o'r ddameg cyn i ni sgwrsio.
No. Yeah. yeah, gwir. O, oh, diolch, gwir. A, a mae'n mae ddameg gret, nag yw e? Mae'n, um, a mae'n, ti'n meddwl, mae'n jyst yn taro chi ac yn, yn, yn neud i chi uh, meddwl. Wel, mae gen i cwbl o gwestiynau, a ni'n mynd i ddechrau off gyda cwestiwn Aron, os mae hwnna'n iawn, Aron? Ie, iawn.
Um, felly, ni'n meddwl, um, be mae'n ei olygu i fadde, be mae wir yn golygu i fadde i rhywun? Ie. Yeah. Ie, yeah, mae, mae, mae cwestiwn rili really da, nag yw e? Ni'n so ni siarad am faddeuant gymaint nag i ni. Um, a wedyn ti'n stopio, mae rhywun dweud, well, beth yw maddeuant? Diffyg ffiniwch e, a, a actually, ti'n ti kind of mynd, ww. A, neu, neu ti'n trio sbonio i dy blentyn pam, be sy'n digwydd pan maen nhw'n dweud sori, ti'n modd? Um, ond dwi'n meddwl, pan mae Dyw yn maddau ni, mae e'n neud popeth yn iawn rhwngthyn ni, nag yw e? Pan yn ni'n maddau i rywun, beth ni'n neud yw dweud wrthyn nhw, er bod hwnna gyd wedi digwydd, mae popeth nawr yn iawn. moment for me. So, dwi'n moyn dechrau off y trafodaeth fyna, really. Dwi'n credu mae'n elfen, wrth faddau ni'n gwneud pethau'n iawn rhwngth ni a'r person neu'r pobl neu beth bynnag arall. Yn unrhyw moyn uh, adeiladu ar hwnna, Alun, os gen ti rhywbeth i uh, ychwanegu? Yeah.
Um, so, wrth feddwl am y cwestiwn yma, ni'n um, Nath e taro fi sut... T- Derek ti 'di amlygu'r pwynt bod yym bo' 'na yy tebygrwydd rhwng y maddeuant 'dyn ni'n derbyn gan Dduw a'r ffordd 'dyn ni'n maddau eryll ond ma' 'na hefyd gwahaniaethe yym a o'n i'n n- nes i fynd ar hyd trwy'r eitha technegol wrth i fi feddwl am am ateb i hwn ma' 'na ma' 'na gair Hebraeg yym sef salach a Mae hwn yn... Gair Cymraeg hefyd, actually.
Odi, mae e, ie.
Yeah. Nid, nid un peth. Um, Mae'r gair yma dim ond yn cael ei ddefnyddio wrth i'r Beibl sôn am y maddeuant sydd gan Dyw ar gyfer pobl. Mae'n mae gosod maddeuant Dyw mewn categori ar wahân i'r maddeuant dan ni'n gallu dangos tuag at eraill, achos dwi'n meddwl ma' ma' raid ni ddechrau mewn mewn ddau ll- mewn ddau le. Falle pan dych chi'n edrych ar Salm 51, yym, a'r ffordd ma' Dafydd yn cyffesu bechod, mae'n dweud, yn erbyn ti, Duw, a t- a thi yn unig dwi wedi pechu. Um, a b- bod ni'n cofio, mae, mae pob pechod, ie, er ein bod ni'n pechu'n erbyn pobl eraill, yn y bôn mae e dal, a'n hyd yn oed yn fwy, yn bechod yn erbyn Duw pan dyn ni yn methu'r safon. Yym, a, yn sgil hynny, dim ond Duw yym sydd yn gallu cosbi pechod. Dim ond, wel, dim ond Duw sydd â'r awdurdod i gosbi pechod os mae'n dymuno gwneud hynny. Yym, so mae, mae maddeuant Duw, er bod e'n, falle sych chi'n gallu gweud ar, ar yr un ffurf, neu'n yn, yn edrych fel patrwm, um, fel ein maddeuant ni, mae e ar lefel hollol wahanol. Dwi'n meddwl mae'r ma ffordd ti wedi esbonio'r ddau egwyl gyda'r um, y, y, y cyflogau gwahanol, tymod, y, y 100,000 dan arian versus y, y swm bach, mae hwnna'n fatha helpu ni distinguisho'r ddau, y ddau lefel gwahanol o fyddeiant sydd sydd i gael.
Ie, yeah, gret, gret. Um, Gwyl, ti eisiau dod mewn ar y cwestiwn yna? Beth yw maddeuant? Ie, yeah, um, mae'n gwestiwn da, yr yw yn aml, ni yn stryglo weithio roi ateb iddo fe, ond dwi'n meddwl y reswm falle pam ni'n stryglo i roi ateb ydy hynny, mae yna lot o, o bethau falle mae pobl yn cam gymryd fel maddeuant, Yym, fel, dydy maddeuant ddim yr un peth ag anghofio am rhywbeth. Mm. Um, Mae'n un amhosib. Uh, fedrwn ni hmm. ddim jyst anghofio am rhywbeth. Dio ddim yr un peth a, a peidio a teimlo poen a galar a hmm. tristwch am rhywbeth sydd wedi digwydd. Um, a dio hefyd ddim yn golygu bod beth sydd wedi digwydd ddim efo unrhyw ganlyniadau. Um, fel, ma' 'na ganlyniade i i i i bechod, yym, ond ma'n golygu, fel ddedist ti Derek, bod ni, pan ma' ma' pobl yn yn barod i i ie, difarhau, i ddweud sori am be' be' ma' nhw'n be' ma' nhw 'di neud, bod ni yn fodlon gwneud pethe'n iawn, mm. uh, bod ni'n fodlon fel adfer y berthynas rhyngon ni a nhw. Oherwydd Y model ar gyfer ein maddeuant ni ydy y maddeuant mae Duw wedi ddangos tuag ato ni. Felly dwi'n meddwl, mae'n help falle meddwl, be, trio meddwl be ydy maddeuant, i drio meddwl uh, be, be nad ydy maddeuant, falle. Dwi'n meddwl. Hmm. Ie, yeah, yn sicr, yn sicr. A, a mae'n credu weithiau, mae'n ma, ma rhaid maddau pan mae rhywun ddim yn edrych ar hau hefyd. You know what I meddwl? As in, mae'n un peth pan mae rhywun yn dod ac, ac yn dweud sori, ond on hefyd, er mwyn ni, mae rhaid maddau hefyd. Ti'n Mae'n mae, mae helpu ni wrth ni fel. O'n i'n edrych ar y darlleniad am, am heddi a just treulio bach amser yn, yn y gair a oedd e am faddeuant actually. So o'n i'n um, edrych ar 2 Corinthiad 25, um, i 11, a na ddim darllen gyda chi edrych y lan, ond mae'n Paul yn sgwennu wrth nhw, dweud, no, mae rhywun yn yr eglwys wedi wneud rhywbeth, a chi wedi disgyblu fe, ond nawr mae'n amser i faddau iddo fe. A dwi wedi maddau iddo fe dros dy chi, dwi'n maddau pwy bynnag eich chi'n maddau, a jyst maddeuwch iddo fe, mae'n amser dod o fe nôl um, atoch chi, a mae'n gorffen um, trwy dweud, mae eisiau ni maddau iddo fe, in case bod Satan yn defnyddio'r sefyllfa. A fi'n credu mae hwnna'n ma hwnna diddorol, nag yw e? Ti'n meddwl, as in, ie, yeah, ni'n ni, maddau pobl, a, a mae hwnna'n teimlo fel, o, mae'r maddeuant i ti, mae'r maddeuant i nhw, pan ni'n maddau pobl. Ond mae'r ma gweithred o faddau hefyd yn newid fi, nag yw e? Achos i fi'n gollwng y peth, i fi'n gadl e fynd, i fi'n dweud mae e'n mae e'n iawn. So, dyw, dyw maddeuant Defi ddim yn, ddim yn one-way, ein maddeuant ni, te, yr maddeuant i ni'n rhoi, uh, dyw e ddim yn, yn one-way, mae'n ma sicr yn, uh, yn mynd y ddau, um, y ddau ffordd. Ni ddim am i satan manteisio ar um, y sefyllfa a fi'n siŵr i chi, i chi falle ddim mor wael a fi ond dwi'n gwybod beth yw ei gario pethau mm. am flynyddoedd a just teimlo mor dwp pan ti'n sylwi o'i ti just gorau ma fe. Just gorau gael ei fynd. Just, just gollwng y peth, ie. Yeah. Mae gen ti'n rhywbeth i ychwanegu Aaron ar, ar dy gwestiwn di, um, dy hun? E? Wel, ie, yeah, O'n i actually meddwl am beth beth o' ti'n sôn am nawr chydig bach, yym yn y darlleniad yym be' odd yn taru fi oedd ma'r gwas yma wrth ddod at y brenin yn pa- pan mae'n cael ei sort of confrontio gyda'r broblem yma o'r ddyled be' mae actually'n dweud ydi rho uh, amser i fi um, plîs bydd yn amyneddgar na i dal i ti'n ôl ond be' mae'r brenin yn neud yw mae'n ymateb ac yn dweud dwi'n clirio'r ddyled so hyd yn oed yn yr achos yma um, Er fod rhaid i ni ddod ag hedd i farhau, wrth gwrs, dyn ni'n dod oherwydd fod maddeuant ar gael yn barod, so mae Iesu'n rhoi maddeuant, mae hwnna, mae e ar y bwrdd yn barod i ni, a mae hwnna nid achos bod ni'n heiddi fe fel gweision, ond mae e oherwydd bod e'n dda ac yn raslo yn y fe. A fi'n credu bod hwnna'n gorfod wedyn kind of, cael ei effaith yn ein bywydau ni hefyd, bod ni'n gallu maddau uh, oherwydd fod Iesu wedi maddo i ni, hyd yn oed os di rhywun ddim yn dweud sori wrthyn ni, hyd yn oed os di rhywun ddim yn cyffesu y pechod nhw. Mae yna achos, um, cofio allan llyfr am Cori Ten Boom, oedd yn arfer um, cael pobl allan, i ddewon allan o'r uh, holocaust. Uh, um, a oedd hi'n, nath hi wynebu uh, y milwr oedd wedi lladd chwae, i chwaer hi. a nath hi gael ei wynebu gyda realiti o un o'i ysgwyd i law yn ei cerdded bant a gath, nath hi just gwefio am ras i allu gwneud hynny. A dwi'n meddwl ar y pryd oedd e wedi hyd yn oed dweud gair, oedd e ddim wedi ei ddifarhau a such. Um, ond trwy hwnna dath y boi yna'n gristion. Um, mm. Sy'n just yn amazing i feddwl bod uh, y gras yna ni'n gallu dangos hefyd yn gallu bod yn dystiolaeth i bobl eraill. Um, mae'n dystiolaeth o'n, on, y gwaith mae Iesu wedi gwneud yn y bywyd ni. Mae hefyd yn dystiolaeth o'r ras dew yn gyffredinol, nag yw e, bod ni yn, yn gallu gwneud y math yna o beth. Mae clywed straeon o fod pobl yn gallu maddau the unforgivable jyst yn dangos fod na rhywbeth mwy na jyst ni ar waith, mm. bod Duw ar waith. Um, ond un peth, ddim bod fi'n angytuno fy gwil, o safbwynt dynol, ond um, mae Hebreaid 8 yn dweud bod Iesu maddau yn pechod ni ac yn anghofio nhw. So mae'n dweud, mm. na i ddim eu cofio nhw mwyach. A mae hwnna falle yn dangos y gwahaniaeth rhwng maddeiant ni a maddeuant Duw, lle mae Duw yn llythrennol wedi'n gorchuddio ni, dyn ni'n wyn gyda cyfiawnder Crist. Pan mae'n edrych arno ni, mae'n gweld Iesu Grist a glendid Iesu, sy'n just yn, yn rhyfeddol. A bydde fe yn amazing os bydde ni'n gallu gwneud yr un peth wrth i ni edrych ar pobl eraill pan dyn ni'n edrych arnyn nhw, bod ni'n gweld yn enwedig, achos y cyd-destun yma rili really, yw gweision y brenin efe, so um, y Cresnogion, um, a bod ni'n gallu gweld yn gilydd a gweld yn bod ni gyd yn weision i'r brenin. Nid hmm. meddwl bod, achos mae'n taro fi, peth cyntaf mae'n neud fel oedd Gwyl yn dweud, oedd mynd at yr, um, y, y gwas arall a gofyn i mi arian ei yn ôl yn syth ar ôl hyn. Mae fel bethau yn hmm. mynd mas yn syth a mae, mae temptation yn o'n i'n neud yn peth yn dos e. So, mae'n hawdd gweld y, y drwg yn pobl eraill yn lle gweld Christ yn pobl eraill. Dwi'n gwneud hwnna'n yn her i ni. Sorry. Yeah. Bach o tangent. Yeah. Na, na, na, definite. A fi'n credu ti'n iawn, fel, fel nath gweld ei, mae'r ma dameg yma yn her. Mae'n herio mi. Ti'n ffili darllen hwn heb feddwl, o, oh, ydw i wedi bihafio fel yna? Neu ydw i'n bihafio fel yna ar ar hyn o bryd. Mm. Yeah, yeah, definitely. Cool. Wel, mae gen i cwestiwn arall. Alun, fi'n credu ti'n gofyn yr uh, cwestiwn yma. Ie, yeah, uh, so ti'n meddwl oedd y ffordd o ddarwyn di crynhoi i gwestiwn un, mae'n ma arwain ma, mewn i hwn yn eitha, eitha naturiol. Um, so o'n i'n darllen o um, y proffwyd Ezeia, a mae'n ma adeiladu ar y syniad yma o anghofio Pechod, mae'n dweud, my fi, my fi yw Duw, sy'n dileu dy droseddau er fy mwyn fy hun, heb alw i gof dy bechodau. Ond dwi'n meddwl bod ni'n gallu yn aml iawn teimlo o, o brofiad, pan dyn ni'n gweld rhywun, mae'r ma, ma, ma atgofion yn dod nôl. A i fi, byswn i'n edrych ar yng nghalon fy hun wedyn, a, a edrych ar y ddameg yma a gofyn, wel, Ydw i, fel mae Beibl dot net wedi wneud, actually wedi maddau'r person yma'n llwyr fel mae Iesu wedi gofyn i mi wneud? Neu fel mae'r BHN yn dweud, ydyn ni wedi maddau o, o waelod calon? So'r cwestiwn sydd gyda fi yw, beth mae'n ei olygu um, i ni fel pobl, fel Cristnogion, i faddau o'n calon ni, o waelod calon?
Mae hwnna'n gre, a mae hwnna'n amlygu'r y tensiwn rhwng y ddau beth mae, mae Gwyl ac Aaron yn, yn dweud, yn, yn tefe. Mae Dyw yn anghofio, i ni'n dyheu i anghofio, chymod, ond fel pobl, dyn ni'n ni cadw dod o fe nôl lan ag i ni, yeah. chymod, falle ddim mas yn uchel, ond o leia um, fan hyn. So, Aaron, sut ydw i'n gwybod fy mod i wedi uh, maddau rhywun, o, newn ni fynd gyda beth oedd dweud, o weilod calon. Ie, m- mae'n gwestiwn mawr a falle un peth cyntaf byddwn ni'n offi dweud yw fy- m- fi'n credu bod maddeuant yn broses um, parhaol mewn ffordd, yn enwedig mewn perthynas mm. gyda rhywun. So mae'n fater o parhau i ddelio gyda nhw fel Wel, e- essentially fel petai'r peth yna ddim wedi digwydd. So chi'n adfer y berthynas, chi'n dod â heddwch yn ôl i'r berthynas. Dyna yn llythrenol yw'r efengyl yn dyfa, bod Iesu'n mynd yn ei nôl i'r pwynt yna cyn y cwymp, uh, y lle yna lle dylen ni fod o'r dechrau, sef yn bod ni nawr yn iawn gyda Dyw eto. So mae yn anghofio, mae'n dileu fel oedd uh, Alun yn dweud. A mae hwnna uh, yn gorfod bod yn, yn reality ni'n bywyd ni, Um, a dwi'n meddwl bod modd i ni weddio, dwi'n meddwl bod ni'n neud y e digon rho ras i fi arglwydd i beidio cofio'r pethau yma, i beidio dwy'n i gof y pethau yma. Um, mae yna rhan o'n ni, dwi'n meddwl, eisiau cadw nhw mewn cof. Um, mae'n neud i ni deimlo'n well, hmm. achos bod e'n, mae'n mewn ffordd yn osgoi cyfrifoldeb i i faddau iddyn nhw ac i, chwa, i, i fynd yn ôl i fel oedd pethau. Fi'n cofio rhywun mewn un achos bugeiliol spel yn ôl, ddim yn y capel, dwi'n dda nawr, so allai siarad yn bach am y peth, yn dweud, um, o, dwi wedi maddau iddyn nhw, ond all pethau ddim mynd yn ôl i fel oedden nhw. Hmm. Wel, byddwn ni'n gofyn yn y cwestiwn yna, wel, Ydych chi wir wedi maddau, felly? Um, oherwydd os bydde Iesu'n dweud wrthyn ni, o, dwi wedi maddau ti, ond paid â disgwyl i fi drin ti fel o'n i'n arfer trin ti, neu paid â disgwyl i fi drin ti fel o'n i wedi bwriadu trin ti, wel, chyfo, mae yna broblem yn dosau, e, ond be mae Dyw yn neud yw mae'n adfer ni iawn berthynas gyda Dyw, a mae'n rhoi yr holl fendithion yma'n ychwanegol, a ni'n edrych ar um, datguddiad tri uh, yn y capel dy syl, ac yn edrych ar y ffaith bod Iesu yn ein gosod ni i uh, eistedd ar yr orsedd gyda fe yn y nefoedd, so bod ni'n cael teyrnasu gyda Iesu Grist, uh, fel oedd adda yn teyrnasu dros y greadigaeth yn y dechrau. Chi jyst yn meddwl, does dim dim un rhan o, o Iesu sy'n dweud, o oh, ie, yeah, ond sa'n trystio ti rhagor, so dwi ddim yn mynd i roi'r cyfrifoldeb yma i ti, neu y fraint yma i ti. Mae jyst yn, anghofio'n llwyr. Ie.
Yeah. Ie, yeah, a fi'n credu, ti'n ti gwbl iawn, nag ti, ti'n meddwl, ti'n meddwl, sut fi'n trin rhywun arall, a fi'n licio syniad yma bod mae ddeiant yn, yn broses, a ac wrth gwrs gyda, mae ddeiant dew, mae'n cael ymlaen i fadde, i fi, mae fy ddeiant yn gorlifo, um, mm. a mae'n wastad mwy o, o fy ddeiant um, i ni yn does, a fi'n fi credu ti'n iawn gofyn i ddew am, uh, am gymorth gyda'r maddeuant. A fi'n credu, yn ein ffordd arall, actually, ni'n cofio'n pechod, ni'n cofio pechod y pobl yw trwy ein balchder ni. Trwy'r weithiau, mae'n ei ni teimlo'n dda, achos ni'n meddwl, maen nhw wedi wneud hwnna i gyd, ond fi wedi maddau iddyn nhw. Ydy hwnna'n meddeuan go iawn? Dyw e ddim, ydy fe? Tymod, lle ti'n gallu, um, lle ti'n mwynhau deud wrth pobl eraill, ti wedi clywed be mae so-and-so wedi gwneud i fi? Ond fi wedi maddau iddyn nhw. Um, Mae ma hwnna actually dod lan yn y cerdd am y yo-yo actually. Um, so bydd hwnna'n clymu mewn yn naill lle yn y diwedd a actually fi'n cwrdd sort of wneud union beth fi newydd dweud am y peth yn y cerdd. Ond, a, a dydy, a, a Gwilym, dyna di mewn ar y cwestiwn yma. So, beth yw ei un faddau rhywun o, o weilod calon?
Dwi'n meddwl, Mae rhaid ni edrych ar ein calonnau a y- ydyn ni llawn o chwer- chwerwder a eisiau dial ar y person hwnnw. Um, a, a gofyn i'n hunan, ydy'r pethau yna dal yn ein calonnau ni? Ydyn ni eisiau rwbio be mae'r person yma wedi wneud yn ei, wyne, yn ei gwynebau nhw a dod yn yn lan a deithio nhw eto? Yym, a a jyst gofyn i'n hunan, yym, be' be' sy'n digwydd yn ein calonnau ni? Ond wedyn ond wedyn troi o- at Dduw, wrth gwrs, yr y fedrwn ni ddim madde heb heb ei help e. 'Dyn ni angen ei help e. Yym, a dyna pam ma' Iesu'n dysgu ni weddïo yng ngweddi'r Arglwydd, yym, maddau i ni ein ba- pechodau, troseddau, fel yr 'yn ni wedi maddau i rai. sydd wedi'n pechu yn ein herbyn, a dyn ni'n gofyn y fyna am faddeiant eto, bob dydd am faddeiant Dyw, ond dyn ni hefyd yn gofyn am ei help e, hmm. ac yn cydnabod bod ni angen ei help e i faddau bobl eraill bob dydd. Ac wrth gwrs, yeah. Hmm. mae faddeiant mor anodd Yym, mae'n bwnc mor anodd i siarad amdano fe, oherwydd mae pobl wedi i brifo uh, mewn pob math o ffyrdd. Ond be sy'n helpu ni fadde ydy i, i gofio am y ffordd mae Dyw wedi maddau i ni, ac edrych ar ba mor fawr oedd ein dyled ni. Deu gwir, oedd e'n ddyled mwy na cyflog 200,000 o flynyddoedd o laeth, hmm. oherwydd yn gwrthryfel ni. ond bod Duw wedi clirio'r ddyled trwy Iesu. Felly, mae dyledu yn ymddangos yn fawr. Hmm. Sorry. O'n i jyst yn mynd i ddeud, dwi'n meddwl bod y pwynt yna'n yn bwysig iawn gyda Gwyl. Oedd y gwas yma, nath daflu'r gwas arall mewn i'r carchar oherwydd bod gyda fe ddyled yn hollol justified i wneud hynny. Uh, hynny yw, oedd yn gallu neud e, oherwydd oedd e'n gosb cywir yn dydde. Ond gymaint mwy o gosb i ni'n heiddi am wrthod Dyw, am beidio caru Dyw gyda'n holl galonau. A dwi'n meddwl yn aml, mae gyda ni gymaint o double standards pan mae'n dod â pechod. Uh, so, dyn ni'n meddwl bod ni a hawl rhywsut i ddweud, o, dwi'n meddwl bod hwnna tu hwnt i faddeuant, um, os yw rhywbeth difrifol, a fi'n sôn am rili really difrifol, yn digwydd. A dyn ni'n anghofio bod Moses, un o'r chwa, celebrities y Beibl, wedi lladd rhywun. A dyn ni'n anghofio bod Dyw wedi ymestyn y fath ras at o fe, um, a'i ddefnyddio fe wedyn yn y fath ffordd. A dyn ni, dwi'n meddwl, yn gallu bod â safon bydol sy'n dweud, o, oh, wel, nhw'n ni kind of madde fe, ond nhw'n ni ddim roi e mewn rhyw fath o rôl yn yr eglwys, neu gall Dyw ddim defnyddio fe, falle jyst gadle yn y gornel rolau. Ond mae jyst angen i ni gofio, dwi'n meddwl, bod, ie, yeah, dyn ni gyd wedi pechu i'r eithaf, a mae Dyw wedi maddau i'r eithaf, a mae'n abl i maddau i'r eithaf hefyd. Ie, yeah. yeah, mae hwnna'n help, uh, help masif. Uh, fyna, Alun, sgen ti, ti eisiau dod nôl ar dy gwestiwn di? Uh, di? Yeah, go on.
um, Dwi'n dwi mynd i orffen gyda un o y quotes mae Elen wedi bod yn defnyddio lot yn, uh, yn ddiweddar. Um, yng nghyd-destun gwahanol, mae wedi bod yn defnyddio'r quote yma yng nghyd-destun uh, symud eglwysi sydd yn, uh, yn, yn bwnc llosg i ni fan hyn. Ond um, yr hyn, yr hyn mae'n dweud yw um, Ambell waith, dwi'n gwybod beth sy'n iawn yn fy meddwl i, a felly dwi'n gwneud, ond mae 'nghalon i'n cymryd bach o amser i ddal i fyny. A dwi'n meddwl bod maddeuant yn gallu bod fel yna, a dyn ni angen, fel oedd Arno'n sôn yn, yn ei ymateb e, ein bod ni yn dyfalbarhau yn ein maddeuant ni, am y rhesymau wedyn mae Gwyl a Aron wedi am, amlygu, oherwydd yr hyn mae Duw wedi wneud. Hmm. Ie. Yeah.
A ni'n byw mewn cymdeithas really anfaddeugar. So'n gwybod os chi wedi bod ar Twitter yn ddiweddar. Um, does neb, does neb yn maddau i'w gilydd nawr. Ti'n just yn cael dy ganslo neu ti'n cael dy... Ti'n bod, mae ma just drosodd i ti beth bynnag ti'n neud. Mae, mae lan i'r Christian fi'n credu i modelu gwir maddeuant. Um, Mae yna can gan y band uh, Jars of Clay, gan band Cresnogol, um, The Reckless Forgiver. Ti'n gwybod, am sut, actually mae Dyw yn reckless forgiver, a mi eisiau ni fod yn reckless forgivers, does, just, just maddau mwy na bydde rhywun yn disgwyl. Just, just neud e. Just, mewn ffordd, just ymarfer maddau. a siocio pobl gyda'n maddeuant ni, achos mae hwnna'n ffordd o siocio'r byd, a fi'n credu, ie, um, yeah, mae eisiau ni cael ein nabod fel pobl sy'n maddau, does? Dwi'n meddwl mae hwnna'n uh, really, uh, really bwysig. Wel, diolch pawb, mae really mwynhau yr uh, trafodaeth yna uh, am faddeiant. Mae'r dameg yna wedi'n herio ni a wedi Os i ni drafod, fi siw bod yna mwy um, i feddwl amdano. Plis cysylltwch gyda ni os ych chi gyda cwestiwn neu sylw um, neu unrhyw beth um, fel yna. Diolch i Alun, diolch i Aron, diolch i ti Gwyl. A diolch i Clem. O, ni'n mynd penod cyfan heb, heb mention o Clem. Fydd ni uh, neu siw bod ni'n ni cael lot o sylw yn, yr, uh, yn y penod uh, nesaf. Diolch pawb a newn ni weld chi cyn bo hir. Ta-ra. Mae'r stori ma'n wir, sdim tynnu coes, am wylied a'r teulu i Ben-y-groes. Ar ôl fy mhen-blwydd yn deuddeg mlwydd oed, fe es i i'r gogledd am y tro gyntaf erioed. Prynes i'r yo-yo ym marchnad Caerdydd, un drud gyda brain oedd yn sbino trwy'r dydd. Y tegan ore ymhlith teganau y byd, dalies i'n dyn yn fy yo-yo bach drud. O'n i'n aros yn tŷ y Frosts ar Treharns drws nesa. Cwrddes i â'i mab Aaron am y tro gynta. Oedd e'n iau na fi, tua naw mlwydd oed, pan es i i'r gogledd am y tro gyntaf erioed. Wel, weles i byth o'r yo-yo na 'to, a nawr mae fe'n atgof yng nghefn yng ngho. Ar y ffordd lawr i'r de o'n i'n fwy nag yn oed, achos o'n i wedi bod i'r gogledd am y tro gyntaf erioed. Encil y Gweinidogion yn gwesty'r Marine oedd fi, Aaron Rhys Llwyd na, ond dim Rhun. Yn eistedd lawr am sgwrs dros ginio, dechreuodd e sôn am Yo-Yo oedd e 'di ffindio. Fe gafodd e'n rhodd, wel, dyna un stori, un arall fe gwympodd off gefn ryw lori. Ond soi moyn dal dug, soi moyn aros yn sur, wel i ni gyd yn gwybod y gwir. Mae'n Yo-Yo i oedd Yo-Yo Aron, yr un nes i golli 'nghyffiniau Caernarfon. Ond fi 'di madde iddo fe,